ڤیدیۆی ئەمجارەمان لەسەر داوای ژنێکە کە پەیوەندی پێوە کردین و پێی ڕاگەیاندین کە دەیەوێ ڕووداوێکی ژیانی خۆیمان بۆ بنێرێت بۆ ئەوەی ببێتە پەند و دەرسێک بۆ هەموو کچان و کوڕان ئێمەش پاش بەدواداچوونمان و پرسیارکردنمان بۆ ئەوەی دڵنیا ببینەوە لە ڕاستی و دروستی ڕووداوەکە گەشتینە ئەو ئەنجامەی ڕووداوەکە ڕاستەقینەیە و بەڕاستی ڕوویداوە. من کچێک بووم تەمەنم بیست ساڵ بوو لە دوو هەزار و نۆ وە باوکم مرد قەراغێکی گەورە لە ژیانم دروست بوو بڕوا بکەن بێ باوکی زۆر ناخۆشە تەنها بێ باوکەکان هەست پێ ئەکەن لە دوای ئەوەی من خۆم مەژغوڵ کرد بە ئینتەرنێتەوە ئینتەرنێت کەناری ئەو گۆمە بوو کە چارەنووسی ژیانم تیای خنکا ویستم خۆم مەژغوڵ کەم و خەمەکانی ژیانم بیرچێتەوە بێ ئاگا لەوەی پەڕەی کەسێتیم ئەبێت بە خەڵووز من چوزانم خەڵک هێندە بێ ویژدانە ئەوکات من نەم دەزانی کە بەشێکی زۆری پیاوان تەنها بە دوای لەشی ئافرەتەوەن ئەوکات وام ئەزانی گوڵە بریندارەکانی باخێک دەست لە ملی ئازارەکانی یەکەکەن دوای ماوەیەک لە ڕێگەی فەیس بوکەوە کوڕێکم ناسی زۆر ئاسایی بووین تەنها هاوڕێ بووین زۆر جار کە شتێکم نەزانیایە فێری ئەکردم زۆر شتی فێر ئەکردم و خەڵکی پێ ناساندم بڕوا بکەن پێی ئەوتم سیقە بە کوڕی فەیس بوک مەکە تەنانەت براکەشت یانی زۆر خۆی بە چاک نیشان ئەدا و زۆر خۆی لێ نیزیک ئەکردمەوە ئەو لە حەسار بوو ئەیوت نزیکی هەولێرە تا ئێستاش نەمزانی ڕاستەکا یان درۆ ئەم کوڕە خۆی کرد بە هاوڕێی جیانی بە جیانیم بڕوا بکەن مەڵێن جێل بووە بەڵام ئەو بە فێڵ و تەڵەکە وای ئەکرد کە بچێتە دڵمەوە نەمەزانی کۆمپیوتەرەکەمی هاک کردووە یاخو توانیوێتی دەستی بگا بە کۆمەڵێک ڕسمی ناوی کە ڕسمی خۆم و عایلەکەم بوون. ئەم کوڕە کێشەیەکی زۆری بۆ دروست کردم ژیانی لێ کردم بە دۆزەخێکی ڕاستەقینە چوبو بە فەیسبوک و ناوێکی تر نامەی بۆ ناردم ڕەسمەکەی خۆم بوو ئەیوت تۆ ڕسوا ئەکەم و بڵاوی دەکەمەوە منیش نەمەزانی ئەو کوڕەیە کە ناوی ڕێبازە یەکێک بوو تەنانەت شێوازی نوسینیشی جیاواز بوو خۆم چەنم ئازار هەبوو ئەوەنەی تر ئازاری دام. ئاخر ئێمە خەڵک ئەمان ناسێ، ئێمە بە عایلەیەکی موتەدەین و ڕێک و پێک ناسراوین. ئەویش ئەیوت هەزار بوختانت بۆ ئەکەم لە سەر ڕەسمەکانت. منیش وەکو چۆلەکەیەک لە دەستی مرۆڤێکی دڕندەیا لێ ئەپاڕامەوە وانەکە لە پێناو خوا، لە پێناو مرۆڤایەتی. ئەگریام. لە پڕ شتێک هات بە مێشکمە. خێرا نامەم بۆ سیقە پێکراوترین کوڕ نارد کە ڕێبازە. ئەوەی ساڵێکە هاوڕێین و خۆی بە پاک ناساندووە و ئەویش خۆی وا دەرخست ئاگای لێ نییە و زۆری خەفەت خواردووە لەوەی وام بەسەر هاتووە، وتی من بۆتی چارە ئەکەم، ئێ من سوزانم هەردوو فەیسبووکەکە خۆی بووە، ئەیوت خەمت نەبێ من دووکانێک شک ئەبەم ئەو کارانە چارەسەر ئەکا. بۆشەوەکەی وتی تەواو، شوێن و ناونیشانیم زانی و ژمارەکەییم لایە، وتم توخوا بەڕاستە، زۆر مەمنونی تۆم، ژمارەکەی خۆیم لێساند و تێلم بۆ کرد بە گریانەوە زۆر سوپاسیم کرد وتم ژمارەکەیم بەرێ ئەیدەم بە دادگا وتی نابێ چارەسەری ترم بۆ دۆزیوەتەوە لەگەڵ ئەو کوڕەیا قسەم کردووە و زۆر پەشیمان بۆتەوە منیش هەڕەشەم لێ کردووە بەو فەیسەی کە هەڕەشەی ئەکرد داوای لێبوردنی کرد منیش وتم تۆ ئەدەین بە دادگا بێ ئاگا لەوەی ئەو کوڕە گورگەو لە پێستی مەڕدایە بەهەر حاڵ پێی وتم هەرسێکمان کۆ ئەبینەوە بزانین ئەو کوڕە چۆن ئەو ڕەسمانەی دەست کەوتووە و کێ ناڵێ هی دیکەش لای خەڵک نییە. کە وای وت هەر تاسام و قسەم بۆ نەکرا ئەو کوڕە بە زمان لوسیەکەی خۆی زاڵ بوو بە سەر کەسایەتیم دا ئێ منیش خۆشم دەویست و زۆر جار بیرم لەوە دەکردەوە شەوان کە من لەگەڵ ئەو کوڕە وەکوو خەج و سیامەند و مەم و زین واین دەزانم ڕەنگە ئێستا بە گێلم تێ بگەی بەم قسانە بەڵام بەڕاستی ئەو کات وام بیر دەکردەوە هەر لە خۆمەوە سیناریۆی خەیاڵیم لە مێشکی خۆم دروست دەکرد لەگەڵ ئەو کوڕە بۆ نموونە، شەوێکیان کەوتبوومە ناو دەریای خەیاڵەوە لە مێشکی خۆمدا سیناریۆیەکم داڕشتبوو کە ئەو کوڕە دێتە داوام و ماڵەوەمان، بە تایبەت مامەکانم ڕازی نابن منی پێ بدەن. دواتر کوڕەکە هەڕەشە لە مامم دەکات و شەوێک من دەڕفێنێت و دەمبات بۆ ئەوروپا. ئای خودایە! بۆچی من ئاوا بێئەقڵ بووم؟ بیرم لەو شتانە دەکردەوە بێ ئەوەی کوڕەکە بناسم. بەهەر حاڵ کوڕەکە ڕۆژێکی دانا و منیش ڕازی بووم کە بێت بە شوێنما و بچین بۆ هەولێر بۆ لای ئەو کەرەی کە گوایا وێنەکانی من و خێزانەکەمی لایە. وام بیر دەکردەوە کاتێک دەچین دادەنیشین ئەو کوڕە هاوڕێی من خۆ لەو کەسە توڕە دەکات و پیاوەتی خۆی دەنوێنێت، بیرم لەو شتە قۆڕانە نەدەکردەوە. هەرچۆنێک بێ دایکە پیرەکەم قەناعەت پێ هێنا کە پێویستە من لەگەڵ ئەو کوڕە بچم بۆ بینینی کوڕی تۆمەتبار. بۆ ئەوەی دایکم ئیزنم بدات بە دایکمم وت کە ئەو کوڕەی لەگەڵی دەچم پارێزەرە. کاتێک کە بۆ بەیانیەکەی هات و سەیارەی خۆی پێ بوو یەکەم جاریشم بوو بە جوانی بیبینم بەڕاستی دەم و چاوی زۆر جێی گوماناوی بوو زۆر لێی ترسام ئیتر سواری سەیارەکەی بووم بە ترسێکی زۆرەوە و بەڕێکەوت بۆ هەولێر ئاخ دەردە سەریەکەی من لێرەوە سەری هەڵدا شاڵڵا بمردمایە و نەچووبامایە لەگەڵیا. نەمەزانی هەر ئەو کوڕە کێشەی بۆ ناومەتەوە و هەر خۆشیەتی ئەیەوێ چارەسەری بکا. بەهەرحاڵ لە ڕێگا هەستی بەو ترس و لەرزەی من کردبوو، پێی وتم فڵان خان، ئەزانم زۆر ئەترسی، بەڵام بڵێم چی، ئیدی ئەوە ژیانە، تووشی گرفتی جۆراوجۆرت ئەکا، بە جۆرێک خۆی نیشان ئەیا کە برام بێت، بەهەرحاڵ. منیش دانم بەخۆما گرت و ئەموی زاڵ بم بەسەر ئەو ترسەی ناخما. ئاخۆ ئەبێ ئێستا چیی ببینم؟ چۆن ڕووبەڕووی ئەو بێشەڕەفەی ئەیەوێ حەیای بنەماڵەکەم بەرێ، ببمەوە؟ تۆ بڵێی بێ ئەوەی کەسی خێزانەکەم پێی بزانێ چارەی بکەم؟ لەو خەیاڵانەیا بووم، لەپڕ وتی فڵان خان، زۆرم برسییە لەم مەتعەمە لا ئەدەین و نانێک ئەخۆین. هێشتا سەعات دوو نەبووە. نازانم بۆچی نەدەگەیشتینە هەولێر. من هیچ شارەزاییم نەبوو. نەمدەزانی لە چ ڕێگایەک دەڕۆیین. وتی زۆری ماوە بۆ ئێوارە. زستان بوو، دڵۆپە دڵۆپە باران ئەباری و جەوێکی ناخۆش و هەستێکی ناخۆش و نامۆم هەبوو. هەورێکی ڕەش دنیای داپۆشیبوو، ئەوە هەورە ڕەشەکەی بەختی من بوو. بەهەرحاڵ، وتم باشە کێشە نییە، بەڵام من هیچم پێ ناخورێ و تۆش هەوڵ بە زوو تێر بی. وتی نا بەخوا هەر ئەبێ تۆش بێیت و شتێک بخۆی. دوای ئەوەی لە مەتعەمەکە دەرچووین، کەوتینەوە ڕێ. من چوزانم پلانی بۆ شتێک داناوە، بە چیا بزانم ئەمانە گێژەنێکی پیسیان بە دەستەوەیە. من چوزانم مرۆڤی ئاوا بێ ویژدان بوونی هەیە من بەچیا بزانم هەڵکێشانی هەر هەناسەیەکیان بیر لە تێربوونی حەزەکانیان دەکەنەوە ئاخر بەچی تاوانێک من بووم بە خاوەنی ئەم چارەنووسە بەڕێگاوە بووین ئەیوت بەڕاستی کوڕی ئەو زەمانە زۆربەیان زۆر بێ ئیش و سەرسەرین توخوا ئەوە ئیشە ئەو بێ ئەخلاقە بە تۆ یەکە منیش سەرێکم بۆ لەقاند و ترس زیاتر دای ئەگرتم لەپڕ تەلەفۆنێکی بۆ هات تومەز بەشێک بوو لە پلانە چەپەڵ و نەگریسەکەیان. وتی، بەڵێ، باشە باشە، ئێستا دێم بەسەر چاو. دایخستەوە. یەکسەر وتی، فڵان خان، خوشکێکم لەو دێیانەی قەراغی جادەکەیە، ئەویش ئەبەین بۆ هەولێر. خەمت نەبێ، زۆرمان نەماوە. منیش وتم، قەی چییەکا؟ ئەسڵەن من بووم بە ئەرک و کێشە بۆ تۆ. ئاخر من چوزانم ئەو بێ هەستی بێ شەڕەفی بێ ئیمانە پلانی داناوە. لە جادەیەکی خۆڵا لایدا و بەڕێ کەوت. سەیری ناوچاوانیم ئەکرد شتێکم بەدی ئەکرد. بەو شێوەیە لە باشنا ئەچوو. بەڵام بە قسە کەسێکی دی بوو. دەی ئیتر گەیشتینە ماڵێک، گەیشتینە جەهەندەمێک. گەیشتینە شوێنێک بۆ کوشتن و لەناوبردنی کەسایەتی مرۆڤێکی بێ تاوان. مرۆڤێک پڕ لە هیوای دروستکراو. دەی ئەو دابەزی، وتی ئەچم خوشکم ئەهێنم. چووە ژوورەوە و چاوم پێی کەوت سێبەری پێیان لەو دیوی دەرگاکەوە دیارە کە دوو کەس زیاترن. ئیتر هاتە دەرە و بە دەموچاوێکی سەیرەوە وتی فڵان خان، وەرە دابەزە، چایەک بخۆوە. وتم نا تکایە، سوپاس، چا ناخۆمەوە. وتی دەی ئیتر دابەزە، هیچ نەبێ پەرداخێک ئاو لە بەردڵی من و خوشکەکەم. وتم کە وایە باشە. من بە چ دڵێکی پاکەوە دابەزیم، دابەزینێک ژیانی لە ناو بردم. کە چوومە ژوورەوە و لە دەرگای مەدخەلەکەیان بینیم کە دوو کوڕی تر، دوو سەگی تری لێیە. لە ماڵێکا ئەسڵەن ئینسان تیای نە ئەژیا بۆنی ئارەق ئەهات بەدڵە ئارەقی تێدا فڕێدرابوو ئەو دوو سەگەش تەنانەت دار ئاگریان کردبۆوە بۆ خۆگەرم کردنەوە. کە ئەوم بینی شۆک بووم ئینجا زانیم کە ئەمە هەمووی پلان بووە ئەی هاوار من ئێستا چی بکەم لەم غەریبیەدا ئەی هاوار من ساڵێکە باوکم کۆچی کردووە هێشتا فرمێسکی ئەوم وشک نەبۆتەوە من کارم چی بوو بە ئێرە؟ چاوم پڕ بوو لە فرمێسک، سەیری ڕێبازم کرد کە بە حیساب هاوڕێ دڵسۆزەکەم بوو. ئەو هاوڕێیە ساڵێکە خۆی کردووە بە مەڕی پێغەمبەر. بە حەماسوق بە قورگێکی پڕ لە گریانەوە وتم، ویژدانت هەبێ، خوا سەیرت ئەکا، خوا! خوایه بترسە لە خوا، من باوکم نییە، ژیانم لێ تێک مەدە، بە قسەی شەیتان مەکە. بە دەم گریانەوە وتم، تخوا تخوا شتێک مکە پاشەڕۆم بفەوتێنێ بمکوژە بەس ئەوەم لەگەڵ مکە تکایە خوا سەیرمان ئەکا خوا ئاگای لێمانە ئەو سەگە دڕندەیەش زەردەخەنەیەکی کرد چەشنی زەردەخەنەی ئەبو جەهل چەشنی زەردەخەنەی شەیتان چەشنی زەردەخەنەی دیکتاتۆرەکان دەستم برد بۆ پێڵاوەکانی وتم ئەمجارەش ئەپاڕێمەوە تکایە وامەکە من بێ باوکم بەدەم گریانەوە فرمێسک بە خوڕ لە چاوەکانم ئاهاتە خوارەوە، بەڵام فەیدەی چی بوو؟ ئیدی هاوڕێ بێ ئەخلاقەکانی بە قسە ناشیرین و پێکەنینە ئازارەکانیان هێرشیان بۆ هێنام، بە لێدان و بە زۆر جلی حەیا حورمەت و شەڕەفیان لە بەر داکەندم، ئەوەی زیاتر ئازاری ئەدام ئەو پێکەنینە هیستریایانەیان بوو، تا ئەو چرکەساتە نەمزانیبوو مرۆڤی بەو جۆرە بوونی هەیە. بە سەرخۆشیەوە دەستیان لێدام، لە ژوورێکی ئەم دەشتە چۆڵەدا کە خودا نەبێ دەنگم بە هیچ کەسێ ناگا، ئیتر کاتێک ویستیان جلەکانی ژێرەوەشم لە بەر داکەنن، ڕێک لەو کاتەدا بیرم لە دایکم ئەکردەوە، ئێستا دڵی لای منە. بەڕاستی لەو کاتەدا لەگەڵ هەر دەست لێدانێکی ئەوان کفر دەهات بە مێشکمدا. نازانم بۆچی، بەڵام لەو کاتەدا خەریک بوو گلەییم لە خوا دەکرد کە بۆچی ڕێگا دەدا من وام لێ بێ، مەگەر من چیم کردووە؟ هەرچەند هاوارم دەکرد کەسیان بە زەییان نەبوو، بە زۆر ئەوەی ویستیان کردیان، وەکوو سێ سەگ تێمبەر بوون، پاکیزەییم لە دەست دا، زۆر لێیانپاڕامەوە. بەڵام وەکو سەگێکی برسی هیچیان ویژدانیان نەبوو لە کۆتایشدا کە ئیتر تاقەتیان نەما هەرچی مەشڕوب مابوو بە ڕووتی پێیان داکردم ئای خودایە ئەمە چی بوو ئەمە چی بوو من توشی بووم ئەوەی ویستیان بۆیان چووە سەر ئەو کچەی مانگێکە پلانی بۆ دادەڕێژن ئەوەتا لەبەر دەستیانایە چۆن دەستبەرداری دەبن بە هەموو هێزم ئەمقیژان. هێندەیان لێیا بووم خوێن بە دەم و لووتمە ئەهات، بە هەوەسی خۆیان یاریان بە جەستەمەوە ئەکرد، وێنەیان دەگرتم، لێیان ئەدام، هەزار تفم لە ڕێباز کرد، وتم هەی بێ شەڕەف، هەی خودا نەناس بوات کرد، چۆن ویژدانت ڕێگەی پێدای، تف لە ڕەچەڵەکت بێ ئەخلاقی هیچ و پووچی زمان لووس. منیش چی بکەم، هیچ توانایەکم نەما، ئاخر چیم پێ ئەکرێ تازە من ژیانم تەواو هێندەیان لێیام کە بورامەوە ئەو سەگانە بە بێ هۆشیش لە جەستەیان ئەخواردمەوە وەکو سەگێکی تینوو کاتێک هەڵیانستاندم وایان زانی مردووم بە پەلەو بە مشەوەشیەوە ئەیان وابزانم مرد ڕێباز کچەکە مرد کە هۆشم هاتەوە ئەمەم بیست کاڵسام تفێکم کرد هەمووی خوێن بوو لە دەمما. بڕوا بکەن هەڵسامەوە وامزانی خەونە ئەموت دەی خوایە ئەمە خەو بێ دەی خوایە خەونێکی ناخۆش بێ دەی خوایە چی دەبێ ئەم جارەش لە باوەشی دایکما خەبەرم بێتەوە دەی خودایە ئەمە خەیاڵێک بێت دەی بەشکم ئەمە چیرۆکێک بێت دایکم بۆم بگێڕێتەوە خودایە تۆ گەورەیت با ئەمە ڕاست نەبێ خودایە تەنها تۆم هەیە و باوکیشم نەماوە. خودایە من باوکم بەهۆی نەخۆشیەوە لە باوەشما ڕۆححی دەرچوو نەم توانی تێر لە باوەشی بکەم نەم توانی تێر بۆنی بکەم تێر ماچی بکەم دەستەکانی بگوشم تۆ ناوە جوانەکانت با ئەمەش خەونێکی ناخۆش بێ لەو خەوانەی کە ساڵێکە بەرۆکی منیان گرتووە خودایە من بەندە نوێژکەرەکەی تۆم ئەوەی کە لە سوجدەیا لێت ئەپاڕامەوە. خودایە خەمێکم پێ هەڵناگیرێ برینی مردنی باوکم ساڕێژ نەبووە ئەوەش برینێکی کوشندەتر نەبێ لەو خەیاڵ و فکرانەیا بووم سەرم گێژی ئەخوارد هێندەیان دابوو بەسەرما هەڵسام بێ ئەخلاقانە جلکەکانیان لەبەر داکەندبووم بە عەزاب و بە ئازارترین ساتی ژیانم بوو خۆم بە ڕووتی لە ماڵی سێ لۆتی سێ سەگ زێلە هەرە هیچ و پووچەکانی دونیا بینیەوە کە خۆم کۆکردەوە بە گریانەوە خوێن لە دەمم ئەهات ئەو سێ سەگەش ئەیان وت وامان زانی مردووی. یەڵڵا خۆت کۆکەرەوە ئەتبەینەوە بۆ ماڵ. چاک بزانە هەر حەڕەکەیەک هەر هەڵەیەک هەر شتێک بکەی وێنەی تۆمان گرتووە بە ڕووتی. ئەی هاوار ئەمە چ عەزابێکە خودایە چۆن وا ئازارم ئەدەن چۆن زمانیان توانای وتنی ئەو کەلیمانەی هەیە منیش بە گریانەوە پێم وتن هەی خوا تۆڵەی منتان لێ بکاتەوە ئیدی دنیا بەرەو تاریک بوون ڕۆیشت و من وام ئەزانی خراپترین و سەختترین شت لە دنیا تەنها مردنە هەرگیز نەمەزانی ڕۆژێک وات لێ ئەکەن لە ترکەیەکا سەد جار بمری و زیندوو بیتەوە. بە هەر حاڵ، بە هەزار هەڕەشە و شت، کردیانمە ناو سەیارە و بەرەو سلێمانی بەڕێ کەوتین. کاتێک بانگی ئێوارەی دابوو، ئاسمانێکی خۆڵەمێشی بوو، دڵیشی کردبووم بە خۆڵەمێش. هێندەی مردنی باوکم بە ئازار بوو. منیش هەر ئەگریام. بە زۆر سواری سەیارەیان کردم واشکابووم نەمەتوانی خۆم بە پێوە بگرم دەیکەوتینە ڕێ و لە ڕێگا منیش بەدەم گریانەوە هەر جارێ و خەیاڵێکی کوشندە سەری لێ ئەیام لەگەڵ هەر هەناسەیەکما هەزار خەونی دڵم ئەمرد نەمویستبووم حاڵەوە بچمە ماڵ ماڵی پورێکم شکەبرد کە تەنها خۆی لە ماڵ بوو مێردەکەی دەوامی هەبوو وتم بمبەن بۆ سەر کارێز لەوێ بەجێم بهێڵن حەواڵەی خوا بن نەفرەتتان لێ بێ. ڕێباز تۆ شەیتانێکی لە قاڵبی مرۆڤایەتی، هەی هەوەسبازی خوێڕی، هەی لۆتی، هەی بێ شەڕەف بوار لێکردم، هەی ناڕەسەنی هیچ و پووچ، هەی نەفرەتت لێ بێ نەفرەتی فیرعەونی سەر عەرز بوار لێکردم، بۆ ژیانت فەوتاندم، هەر چۆنە بێ گەیشتینە سەر کارێز کە دایان گرتم یەکسەر پێی پێیانا ڕۆشتن بەڵام فریا کەوتم وێنەیەکی سەیارەکە بگرم دەستم هەمووی خوێن پێی دا وشک ببۆوە ئەلەرزیم بەو سەرمایە هەموو گیانم سکاڵا ئەکا لای خوا لە من ئاخر بۆ لە من مەگەر منیش زوڵم لێکراوێک نیم لەو خەیاڵانە بووم بەدەم گریانەوە تێلم بۆ پورم کرد قسەم بۆ نە ئەکرا ئەویش زانی کە ڕووداوێکم بەسەر هاتووە تەنها ئەوەنەم وت با ماڵەوە نەزانن لێرەم لە کۆڵانەکەتان نزیکم. دەی خۆم کرد بە ماڵی پورما و پورم لە باوەشی کردم و پێیوتم، توخوا چی بووە فڵان گیان؟ توخوا چی بووە؟ کێ لێی داوی؟ کێ ئازاری داوی؟ سەیارە لێی داوی کچم؟ دە قسە بکە توخوا پێم بڵێ چی بووە؟ منیش لەبەر گریان هیچم بۆ نەئوترا. ئەی هاوار، سەیارەی چی و لێدانی چی؟ خۆزگە سەد گول لەم لێ بدرایە. بکوژرابام بە جارێ تەواو. هەموو ساتێکی ژیانم مردنێکە بۆم. ئیدی دڵم سووتێنرا. لەکەدار کرام پورێ گیان. چی بڵێم پورێ گیان تخوا هیچ بە ماڵەوە مەڵێ خوێ مەکە بە برینیانە ئەوان هێشتا فرمێسکی باوکم لەسەر گۆنایان وشک نەبۆتەوە تخوا با جارێکی تر جەرگ یان نەسوتێ یەک جاری بێ ئەمەلیان مەکە لە ژیان دایکم بەرگەی ئەو هەموو ئازارە ناگرێ تخوا پورێ گیان. پوریشم وتی باشە. ئیتر بە هەنیسکەی گریانەوە هەموو ڕووداوەکانم بۆ باس کرد و تێلی بۆ ماڵەوەمان کرد بۆ ئەوەی پێیان بڵێت کە کچەکەتان لێرەیە. منیش بە دڵێکی پڕ لە پەژارەوە، بێ هێز، بە جەستەیەکی پیسەوە بیرم لە بازنەی ناخۆشییەکانم ئەکردەوە. وام لێهاتبوو خۆم بکوژم و کەس نەزانێت چیم بەسەر هاتووە. بەڵام ئەترسام چونکە من برام نییە و باوکیشم نەماوە و دایکیشم کۆڵێ نەخۆشی هەیە ئەترسم ئەوەی بەسەر منیان هێنا بەسەر دوو خوشکە داماوەکەشمان بهێنن زۆرم خەفەت خوارد پوریشم شێت بوو هەر لە خۆی ئەدا و ئەگریا دوعای ئەکرد ئەپاڕایەوە بەهەرحاڵ کەوتینە قسەکردن بۆ ئەوەی چارەسەرێک دانێین و وتم پێیان وتووم گەر هەر شتێک بکەی پێ لار دابنێی ئەوا ئێمە ئەو ڕسمانەی بە ڕووتی گرتوومانن بڵاوی ئەکەینەوە. واتە دەست و قاچیشم کەلەبچە کراوە، مەگەر بەس خودا خۆی بزانێ چارەم چییە. پوریشم داوای ڕسمی کوڕەکەی کرد لە فەیسبووکا نیشانم دا و ڕسم و فەیسبووکەکەی ملا بوو لەگەڵ ڕسمی سەیارەکەی. کاتێک کە فەیسبووکم کردەوە بینیم نامەیەکی ناردووە، هەئەی هاوار، ئەم دڕندەیە هێشتا واز ناهێنێ. کەمی پێ نەکردم، ئاخر لە سەگ گڵاوتر تۆ چی جوابی خودا ئەدەیتەوە؟ وتبووی وێنەتمان لایە بە ڕووتی لەگەڵ هەرسێکمان گەر کارمان بۆ نەکەیت لەگەڵ هەر کەسێکا بۆمان دەست نیشان کردی سەر جێی نەکەی وێنەکانت ئەکەین بە ئەلبومێک و یەکەم ئەلبومیش بۆ ماڵەوەتان و زۆرێک لە خزمەکانیشتان ئەزانین کێن و لە کوێن. ئای قوڕی دنیا بە سەرم ئەی هاوار ئینجا وام لێ هات کە ڕاستەوخۆ خۆم بکوژم پورم نەیهێشت وتی سەرەتا با چارەسەری بکەین با حەیای چەند ساڵەتان نەچێ ئیتر پورم وتی تاکە چارەسەر ئەوەیە بیێین بە دادگا. منیش وتم توخوا شتی وا مەکە. دایکم بزانێ بەرگەی ناگرێ. وتی هیچ لەمە خراپتر نابێ. وتیشی تۆ جارێ مانووی. بخەوە تا سبەی. چوومە سەر جێگا. چاوم نەچووە خەو. گریانێکی بێ سنووری خەی بەرنەئەدام. شەڵڵا بمردمایە و ئەو ڕۆژەم نەبینیایە. بەڕاستی من چەند جارێک مردووم لە ژیانا بە تایبەت لەو دوو ساڵەیا هەر چۆنێ بێ چاوم چووە خەو سبەی هەڵساین پورم وتی جارێ پێکەوە ئەچین بۆ ماڵی ئێوە و دواتر ئەچین سکاڵا تۆمار دەکەین من خۆم پێ نە ئەگیرا و نانیشم پێ نە ئەخورا هەردەم ئەگریام چاوانم شین هەڵگەڕابوون کە گەیشتین کاتێ پورم مەوزوعەکەی بۆ دایکم باس کرد دایکم گریانێکی زۆر ناخهەژێنە گریا دڵی زۆر بە زبری بریندار بوو سەیرم ئەکرد زۆر نامۆ بوو. دایکم، ئەی هاوار دایکم. ئەوەی چەند ساڵە نانی دەمی خۆی بڕیوە بۆ من. منیش ئاوا باجەکەیم دایەوە. ئەی خودایە، سەبەبکاران حەواڵەی تۆ بن. دایکم ئەگریا. هیچی پێ نا ئەوترە. دواتر بەهۆی دایکمەوە نەمتوانی لە ماڵ دەرچین بچینە دادگا. دایکم وەکو ئەوەی منی لە دەست یابێ ئەگریا. دڵی بە تەواوەتی شکێنرا. کچە گەورەکەی ئەتکرا. ئاخ، چ ڕۆژێکی ناخۆش و دژوار بوو. ئەی حەواڵەی خوا بی ڕێباز هەی نەفرەتت لێ بێ لۆتی بێ شەڕەف خوا لەوەی بە ئێمەت کرد خراپترت پێ بکە کورم دایکمی هێور ئەکردەوە و بردمانە سەر سیسەمەکەی بەڵام دوای چەند دەقەیەک دایکم جەڵدە لێی دا و ئەی هاوار کە بینیم زۆر گوناح بوو خەریک بوو دڵم ڕائەوەستێ دایکم وای بەسەر هات سەر لە نوێ برینێکی تر لەسەر دڵم دروست بوو هەر خەریک بوو تووشی نەخۆشی دەروونی بم دایکمان گەیاندە نەخۆشخانە منیش لە داخا هەر لەوێ دەستی خۆمم بڕی بۆ ئەوەی بڕۆم و بەرۆکی ژیان بەربەم بەڵام نەیان هێشت زوو فریام کەوتن پوریشم بەرگەی ئەو هەموو ئازارانەی نەدەگرت ئەویش بورایەوە دواتر هەڵیان ساندەوە و هاتنە لای من وتیان دایکت لە ژێر چاودێری پزیشکایە کەمێک دڵم هێور بووە وتم نەکا مردبێ و ئەویشم لە دەست بچێ ئاخ خودایە ئەو ڕۆژە چەند سەخت بوو ئای خودایە تۆ بڵێی لە پیاو دڕندەتر هەبێ تۆ بڵێی لەو نێرینانە بە زەبر و زەنگتر هەبێ خوایە گیان فریامان کەوە دایکم بگێڕەوە بۆم ئەو دایکەی کە بە بۆنی مێخەک هەموو دنیا ئارام ئەبۆ قوربانت بم خودایە تەنها ئەوم بۆ بگەڕێنەوە ئیتر چاوەڕێ هەواڵ بووین دکتۆر بمانداتێ. باش بوو سوپاس بۆ خوا ئەوی بۆ گێڕامەوە هەرچەند تازە پەڕەکانی ژیانم بەرەو کۆتا ئەڕۆن بەڵام دایکم ئەو ژنە بەستەزمانە هیچ تاوانی نەبوو ئاوای بەسەر هات ئیتر دایکم لە نەخۆشخانە خەوێنرا و من و پورم چووین سکاڵامان تۆمار کرد بە پلانێک کە ئاسایش بۆی دانابووین ڕێبازم هێنا بۆ سلێمانی کە بەنیازی ئەوە بوو لەشفرۆشی بە منەوە بکەن و پارەی پێ پەیا بکەن. ئەم قسانەی ئەیکەم هەر چیرۆکێک نییە، تکایە تاک بە تاکتان پەند وەربگرن و بڵاوی بکەنەوە، تکایە با ڕەنجم بە زایە نەچێ، کچان دوور بن لە درۆ و قسەی کوڕان، بەڕاستی تا بڵێی هیچ و پووچن، تخوا مەڵێن ئەمە باشە و ئەمە خزمە و ئەوە هاوڕێیە و ئەو گڕی منی سووتاند، با ئێوە نەسووتێنێ. ئیتر کە ڕێباز هات، ئاسایش دەستگیری کرد، سوپاس بۆ خوا، لە ڕێگەی ئەویشەوە دوو هاوڕێکەی تری دەستگیرکران. ڕۆژی دادگاییکردنەکە بینیمن هێندەیان لێدابوون قسەیان بە باشی بۆ نەئەکرا. بەپێی ئەوەی هەموو بەڵگە و نامە و شتەکانم لابوو، ڕیکۆردە تەلەفۆنەکانیشیانم دەستکەوتەوە. دادگا حوکمی دان و لە بەرۆکم بوونەوە. بەڵام تازە چی؟ چ سوودێکی هەبوو؟ من پاکیزەییم لەدەست دا. دایکم کەوتە نەخۆشخانە. ئەو دڵە پیرەی چەنەها ساڵە بەرگەی نەهامەتی گرتووە، ئێستا بەهۆی کچەکەیەوە جەڵدە لێی دا. ئاخ ژیان. تخوا گەر کچان مردن لەسەر کێلی گۆڕەکانیان بنووسن، ئەوە یەکەم جاری نەبوو کە مرد. دوای ئەو هەموو ڕووداوە ناخۆشە، من هەموو چرکەیەکم مردنێک بوو. بیرم ئەکردەوە چیم بەسەر هات. فرمێسک هەڵی ئەپێچام. دایکیشم ڕەنگی پیری زیاتر تیادا دەردەکەوت، دڵی سست ببوو. زۆر ئەترسام کە ئەویشم لە دەست بچێ بەڵام تخوا ئەم چیرۆکە ئەنێرم با هەموان بیبینن و بڵاوی بکەنەوە بڕوا بکەن لە خۆشیانا هار نەبووم و باسی ژیانی خۆم بکەم تخوا با بۆ قیامەت چوار کەس شاهیدیم بۆ بدەن کە بەهۆی منەوە گەڕاونەتەوە و نەکەوتونە دەستی گەلە گورگێک ڕۆژ هات و ڕۆیشت من ئینتەرنێتم بەکار نەئەهێنا و لەبەر چاوم کەوتبوو ئیتر خۆم مەشغوڵ کرد بە قورئان خوێندنەوە و هەمیشە دوعامە کرد خوای گەورە دەرگایەکی خێرم لێ بکاتەوە و ئەوانەی وایان بەسەر هێناین خراپتریان بەسەر بێنێ زۆرم ئومێد بە خوا بوو سوپاس بۆ خوا کە دوای ئەوە ئامۆزایەکم هاتە داوام و سەرەڕای ئەوەش کە بەسەرما هاتبوو مارەی بڕیم و ئێساش خاوەنی کوڕێکین و ژیانمان خۆشە بەڵام شەو نییە فرمێسک ڕێگەی خۆشبەختیەکەم لێ نەگرێ و سەمامەکانی دڵم نەچنێ بۆیە تکاتان لێ ئەکەم ئێوە لەقە لە بەختی خۆتان مەدەن ئەمە وەکو چیرۆک وەرمەگرن.